Kɔkɔɔ bata buroni, ɔsɛe krom ahofadua, pɔ, mamma ntam, nanso me se dikanfo, wusi Kumasi kwada so a, wose wohwehwɛ ɔhemmaa Frema, mua, baako pɛ, onua, no duplicate, no photocopy, original, wagye so, bam, ahoɔfɛ paa, deɛ onua, megyina me nan so, di mmɔɔden, nkyɛ nkɔma m'adɔfoɔ ne m'atiefoɔ nyinaa, onua, memeyɛ ɔhemmaa wɔ Swagoo, hwɛ, Mede me suade koraa bɛtumi awerɛ wo. Wo sika da so a, wo se wodwe ɔhema firi ma wo swag. Deɛ mu wɔ dzen. Adɔfoɔ, ɛnnɛ me nuabaa bi na ɔde n'awerɛhosɛm aba bɛda me. Asɛm no mu ɛwerɛm, na ɔpɛ sɛ atiefoɔ kyerɛ wɔn adwene ma ɛma no. Ɔpɛ sɛ obisa sɛ, sɛ ɛyɛ wo a nka wobɛyɛ dɛn? Ewiase yɛ hu o, na asɛm no sɛ mankyerɛ mu yie a, ebia wonte aseɛ. Ɛno nti ma menkyerɛ wo na memmɔ asɛm no tɔ fa, mebɔ ha na mabɔ ha, na moahu kwan a ɔfaa so a ohuu ne papa, na afei nso so mo adwenkyerɛ a mode bɛfa video no ase no, ɛno na ɛbɛma me nuabaa yi wahu baabi a obegyina, na sɛ mehu a asɛm no pam asiberɛ. Asɛm no ne sɛn? Hmm. Ɔyɛ ababaawa, na ne maame awu agya no yayaaya, wɔkyerɛ mu a, ne maame rewo no no na ɔwuiɛ, Ahaa, nti maame no, wanhu ne maame koraa mpo da. Na ɛkwan bɛn so na maame yi faeɛ a ɔnyinsɛneeɛ, na ɛkwan bɛn so na ababaawa yi faa so a ɔde ahunu ne papa? Ababaawa yi se ɔtete te social media ara, ɛna owura bi, owura animuonyamfoɔ bi, ɛbɔɔ no hello wɔ social media, ɛna ɔkɔhwɛɛ nipa korɔ. Ahyɛaseɛ no, nnipa ne no dii nkɔmmɔ kakra, Enti ɔbaa ababaawa na ofii sɛ bi a ɛyɛ ɔpɛ asɛm na nipa no de reba, enti ɔno deɛ wampɛ ammua. Enti nipa no kɔɔe, akyire na ɔsan baa bio na ɔse ah, wosɛ obi a menim no paa, na wo maame yɛfrɛ no sɛn? Enti ababaawa no ka kyerɛɛ owura no sɛ, agya, me maame deɛ yɛkyerɛ mo a me maame woo me no a na ɔwuiɛ, enti me koraa deɛ me maame deɛ manhu no na mmom ne mforo nwi na mahu. Na ababaa bisa owura no sɛ, Na adɛn na wobisa me maame? Na ɔse, O, wosɛ obi, obi ma me papapapapa, na mehwehwɛ obi nso so a wosɛ no, na saa bere yi deɛ ɔyɛ maame panin. Ɛna ɔse, Well, sɛ mesɛ obi ma wo deɛ a, deɛ m'abusuafoɔ ka ne sɛ mesɛ me maame. Enti ebia me maame na ɔhwɛ no deɛ a, mennim. Na ɔse, Na nipa a ɔhwɛ no, yɛfrɛ no sɛn? Ɛna ɔse, Ne din no nso menkae, ɛna menni ne foto, menni biribiara. Na deɛ mekae ara ne sɛ, Ɔkɔtenaa ɔdefoɔ bi nkyɛn wɔ kuro kɛseɛ mu. Saa ɔdefoɔ no na yɛfrɛ no Nipa Asomasi. Ɛhɔ na mede huu ababaawa no, na manhu no bio. Ɛnna ɔse saa a, ei, ɛnneɛ me nso mɛkɔ akɔbisabisa mu ahwɛ. Ɛno nti, ɛhɔ na mobɛte asɛm no ase. Ababaawa no kɔbisaa ɔpanyin a ɔwɔ fie bisaa no sɛ, Ma, paapa, kyerɛ me m'ase, na ɛno ara sɛ mose yɛwoo me a me maame awu. Menhuu me maame da. Ɛkwan bɛn so na me maame fae a owuiɛ? Asɛm a ne nana no ɛyɛ ɔpanyini no ka kyerɛɛ no sɛ, Sei na ɛbaeɛ. Wo maame yɛ ababaawa bi a na ne ho ɔfɛ. Ɔyɛ ababaawa kama pa ara. Na yei na ɔdefoɔ bi ne ne yere bɛɛ yie wɔ akuraa yi ase. Ɛna wɔn hu ababaawa no na wɔn sɛ o, ababaawa yi yɛ kama. Enti yɛde no bɛkɔ tena kuro kɛseɛ mu na yɛama no abɔ bra na ebia adwuma sua koraa yɛde no akɔ akɔsua. Ɛnam sɛ ɔdefoɔ no wɔ sika nti, agya, Yɛde wo maame maa no ma ne ne kɔkɔtenaeɛ a yɛampɛ wo maame akyira kwan baabi a ɔkɔtenaeɛ mpo. Ɛno nti wo maame kɔtenaa hɔ bɛyɛ mfeɛ mmiɛnsa kɔsomeeɛ. Na ankyɛ na wo maame baa fie. Na wo maame baeɛ no, asɛm a ɔbɛkaeɛ ne sɛ, Akorɔmfoɔ baa fie hɔ ma ɔkorɔmfoɔ bi ato too ɔno ɛyɛ ababaawa no maame mmonnaa, mekyerɛ rape. Na rape no mu no, ɛna wafa nyinsɛn, na ɔfa nyinsɛn no ɔdefoɔ no se ɔntumi ne no ntena, ɛna wɔde no baa akuraase. Ɛnti wo maame baeɛ no ɔhwɛ asetena a ɛne berɛ a wakɔ brɛ wɔ ɔdefoɔ no nsam na wamfa hwee amma na yɛsan de no abɛtena akuraase na wafa nyinsɛn a berɛ a wonnim barima no mpo no, ɛho awerɛhoɔ, awerɛhoɔ, awerɛhoɔ ɛna wo maame de kɔ awoɔ so kɔwoo a wansɔre biom. Hmm, asɛm yi mu ɔwerɛm. Ɛno nti, kwan a ɔfaa so a wo maame wuiɛ ni. Ɛno nti, ɔbisaa no sɛ, Mewɔ me maame fotos no bi deɛ, na wobɛtumi anya bi de ama me? Ampa, ne nana no kɔyii ɛyɛ ne mmabaawa foto berɛ a yɛhoroo ne bra ne adeade, ɔkɔɔ Kumase, anaasɛ ɔkɔtenaa kuro kɛseɛ mu no. Fotos kakra a ɔnyaeɛ a ɔde baeɛ no, ɔde maa ababaawa no sɛ, Saa berɛ yi woanyini, woanya mfeɛ aduonu mmienu, ɛwɔ sɛ wo nsa ka na wohu wo maame berɛ a ɔbɔeɛ. Asɛm yi yɛ ababaawa yi ya. Ɔkyerɛ sɛ efi sɛ yɛwoo no no, ne werɛ nhow da kɔpem sɛ yɛkaa ne maame abakɔsɛm de kyerɛɛ no. Ɛno akɔ akɔda. Ɛno nti, ababaawa yi san kɔɔ owura yi a ohyiaa no social media yi bisaa no sɛ, So wo nipa no a wohwɛ no no, kwan bɛn so na wofa a wunim no? Ka bio na mintie. Asɛm a owura no kae ne sɛ, Na ɔte ɔdefoɔ bi nkyɛn. Ɛhɔ na mede huu no. Na obisaa no sɛ, Anya biara? Na ɔne me maame wɔ biribi yɛ anaa? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, Dabi. Na me ne no biribiara nyɛ, na na ɔmaame yɛ obi a ne ho yɛ me fɛ, na me fi sɛ saa bere yi Nyame ahyira me ama mayɛ ɔdefoɔ, ɛno nti me nso so mepɛ sɛ nka mɛboa no. Ɛna ɔse, na nipa no anyɛ biara, sɛ me de ne foto ma wo a wo bɛ hu no? Ɛna ɔse, aane. Nti ababaawa yi de foto yi bi maa owura no wɔ social media. Wammisa owura no baabi a ɔte. Owura no nsa kaa yɛn na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Meda ase. Wobɛte me nka. Wante ne nka ara bɛyɛ bosome mmiɛnsa akyi na owura no baeɛ. Asɛm a owura no bɛka ne sɛ, Mepɛ sɛ meboa wo, na mmom ɛɛ, asɛm no nyinaa nokorɛ ne sɛ, wo maame Saa berɛ no, na meyɛ aberanteɛ na me ne me nna fofoɔ kɔtoo kɔɔ sɛ yɛrekɔ akɔ rɔbo anaasɛ yɛrekɔ akɔ bɔ ɔdefoɔ yi ne n'abusua apu a yɛfrɛ no arm robbery. Nti yɛkɔeɛ no, na wo maame, mehuu no no ara na ne ho yɛ m'akɔnnɔ na me ne no kɔkɔ daeɛ. Na me ne no daeɛ no, mehwɛɛ no ara, monitaa no ara, mankyɛ na mehuu sɛ ɔnni fie hɔ bio. Meyɛɛ m'adwene sɛ anka mɛboa no, nanso mikoyi m'anim a, ebia ɔbɛma apolisifo akye me. Ɛno nti, ɛyɛ me na metow Maame mmonnaa. Enti sɛ ne ba ne wo deɛ a, ɛnde na me ba ne wo. Haa! Asɛm yi gya me ankasa mpo awerɛhow. Ɛnna ɔse, Ah! Na adɛn na wodi atuturasɛm saa? Ama me maame de awerɛhoɔ kɔwoo me a ɔde wuiɛ, ɛna ɔse na mesua. Saa berɛ no afe koro na na me manya mfie aduonu. Baabi a manyini aduru yi, seesei ara so yɛkeka kɔ a, woannya koraa wobɛnya bɛyɛ 22, 23. Ɛna ɔse ɛyɛ nokorɛ. Ɛna ɔse Nyame ahyira me, nti nka ma no nto w'abusuafoɔ sɛ mepɛ sɛ meboa wo na mebɛfa wo de wo kɔ aburokyire na mekɔtoa wo sukuu so na mehwɛ wo de wo si yie. Na Nyame ayɛ adom, mewɔ agyapadeɛ dɛm dɛm wɔ kuro bi so, na mesii so nyinaa no, wo ne em sɛ ɛbakan a mewɔ, na mesan nso ne ababaawa bi nso so awo baako, na menkyɛ agyapadeɛ no ma mo ansa na ebia mɛkɔ me nsa m'akyi a makɔ. Owura no nyini bi adeɛ, na ababaawa no kyiri mu a ɔse, ɔyare, na nti sɛ ababaawa no bɛma n'abusuafoɔ bɛse ama no ate a, anka ɛbɛboa na ɔde ababaawa no aba aburokyire. Hwan na ɛmpɛ sɛ ɔhene awo no? Te sɛ me nua baa yi de asɛm yi aba abɛda nsɛm pii dwumadie. Ɔbisa sɛ, So ɔnkɔbɔ n'abusuafoɔ amaneɛ sɛ finally wahu ne papa na ne papa no mmoa no mfa no nkɔduru aburokyiman mu no nso nti mommɔ bra anaa? Anaasɛ Ɔntwa n'abusuafoɔ mmɔ. Montie mu yie o, ɔntwa n'abusuafoɔ mmɔ na ɔma owura no nkɔyɛ ne DNA test no na ɔmɛfa no na ɔmfa no nkɔ. Adɔfoɔ, owura no se sɛ DNA o, ɔnyɛ DNA o, ɔnim sɛ ne ba no no. Adeɛ nti a ɔnim sɛ ne ba no ne sɛ ɔɔka bi asi ɛyɛ ne ha. Na owura no nso so wɔ bi si ne ha. Na ne ba barima no a ɔne obi awo no nso so wɔ bi. Saa nso na ababaawa yi a meka yi, ɔno nso deɛ no si hɔ. Enti sɛ na wohu ababaawa no nso a, even though yɛse ɔsɛ ne maame deɛ, nanso ɛnyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo sɛ ne papa nso ni. Wohwɛ ne nneɛma ne n'ano kaa mu a, ɛnyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo. Adofoɔ, ababaawa yi, wanya mfeɛ aduonu, aduonu mmienu akɔ aduonu mmiɛnsa. Ɔde n'asɛm aba abɛdaa me, na mmom asɛm a ɔka ne sɛ abrabɔ no mu ɔden. Abrabɔ no emu ɔden. Secondary school koraa abusua ntumi amfa no ankɔ bi. Ɔno na ayere ne ho sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ne ho kɔ sukuu mu na wɔabɛbue ɛyɛ aban foforɔ ɔbaeɛ wɔabue secondary school bi wɔ hɔ ɛna ɔno ankasa de ne ho akɔ akɔtom nanso ɔkɔ birthday na ɔde atua ka. Adɔfoɔ, ɔsɛ wabrɛ. Ɛnam sɛ ɔnni nna ɔnni agya nti, yɛmfa no nyɛ hwee. Ɛtɔ da bi a, nea ɔbɛdi koraa mpo yɛ a na ɛyɛ den. Ɔkɔda abira ɔnnidie. Asɛmmɔne bi aba fie a, ɛyɛ ɔno a, ɛsiane sɛ ɔnni nna na waka bi ama no, na ɔnni agya. Ɛnnɛ deɛ, nka ɔhu ne papa a, ɔnkɔbɔ abusuafoɔ amaneɛ, na ɔhu no sɛ n'abusuafoɔ nso mpɛ no yie, anaasɛ ɔntwa wɔn mmɔ, na ɔmma Owura no kwan na ɔmmɛfa no ɔmfa no nkɔ aberɛkyima mu. Adɔfoɔ, ɛnnɛ m'asɛm ni. Ɛnnɛ, me ho ayɛ fɛ pa ara. Wo nua, me ho ayɛ fɛ. Wo nua, me, mede me swag no, mede ba mu saa na, wo nua, na kyerɛ sɛ baabiara awu ama me. Owura a ɔfa m'as, ɔsɔ m'asene, mepa kyɛw, ɔdi no m'awu ba no ade akyɛ me. Ɔse ne din de, dodoɔ no ara frɛ no Captain Asiamah anaasɛ Kofi Asiamah wɔ Atlanta Georgia, na mmom ɔse ne din ne de Captain Begu Ahyia Fredrick Kofi Asiamah Darkwah. Ɔne sɛ ɔma sɛn? Ɔma me ho ayɛ fɛ. Atlanta Georgia, ɔse sɛ woba na sɛ wopɛ limousine a a ɔde wo bɛkɔ baabi a wo ho bɛdwodwo wo a ɛneɛ na frɛ Atlanta anasɛ frɛ Owura Kofi anaa Captain na ɔmfa wo nkɔ. Bɛsɛ dɛ yɛbɛsan hyia. Wowɔ story a me number egu screen no ani na wode ama me. Ɛyɛ one love.